Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša. Ke re mošate go se moya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata gore re dire molaetša wa letšatši. Re ko rena letšatši la rena le tlo sepela ka sebopego mang. Eupša pele re thoma, ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena. Ke a le amogela go se moya ka Doctor Makgabo. Gomme ke re le ipshine ka taba tše ke le tshwaretšego tšona. ke kgopela gape gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell gomme le share di-video tša rena le batho bao e le gore le a ba rata ke a le leboga okay daily prediction molaetša wa lekgono a re korona dilo di tlo sepela ka sebopego mang um ke tlo thoma ka karata tše four e lego the five of cups the nine of swords the death card le the moon ka karata tše tše four tše ke setse ke di badile tše ke setse ke boletse ka tšona ke rata go le botsa gore ba bantši letšatši la lekgono

e go na le diphiri dilo tše le gore o di tsebile ka yena goba tše e le gore ebile tše dingwe o sa tlo di tseba ditaba di sa tlo utulloga o tlo bona gore motho o phela le yena ke motho wa mohuta mang motlho mongwe um ntho ke bolelang ka yone ke ntho e le gore sa le ya diragala mengwaga e le ya go feta goba dikgwedi tša go feta ke kgale e diragetše go na le dilo tše le gore o di bone ka molekane wa gago gore aa motho a nape a tshepagala go na le dilo tše a di dirago ka diphiring ene o kgonne go di tseba dilo tša gona nako ngwe kgotse o kepotsa gore okay le ile la dula fase motho mongwe ya bantse la ra wa ntshwarele wena re okay ke go tshwaretše mara deep down wena wa tseba ra so mo tshwarele ka gore ntho ela e sa go tlhopha ka nako e ntšhi go dutse o itee ntho ele ya tswelela mo monaganong wa gago ene ge e tswela mo monaganong ya gago e dirang e o koša bohloko ka nako tše dingwe le go lla walla goba pelo ya yeno ba bohloko wa kgwetša bošego o sa robala gabotse o swantse o tshware ke boroko e tla mo monaganong wa gago le go ka se e bolele wa mmotsa gore tšhape ntho lape ya ntshwenya mara wena wa tseba gore ya go tshwenya e go tlhopa boroko so ge o sa dile ka yona ntho e wa make sure gore either motho wa mo tshwarela ene ebile go o seno mo tshwarela o mo tshwarela ka nnete ka gore go o mo tshwaretse ka nnete o tlo e lebala e tlo tswa ka monaganong wa gago e ka se tlhola e sa o tlhopha boroko bošego o kgotsa palela ko robala otherwise mafeletšo e tlo dira gore um relationship ya lena e ka ba lenyalo e ka ba relationship, relationship e fihle mafelelong gore gannyane gannyane e bolaya relationship ya gago. Dilo tše ntši la di diragatšeng gannyane gannyane di bolaya relationship ya gago and-e e tla feleletša e sa le gona, ge e le gore ke lenyalo le tla feleletša ebile le thubegile. So ya ba nthwela gore ge e le gore o rata go khipha lenyalo la gago o sa mo rata motho okay yona ntho e a a ileng a o dira yona ke nako ele ya gore o mo tshwarele ke nako ele ya gore o lebale o kgone go move on dilo tša bophelo ba lena di sepele gabotse ka gore ge o sa mo tshwarele o tlo kgwetša ka mehla la ka dira one small mistake e le gore bile a eya mane felo le go cheater goba eng eng

okay and then ke na le molaetša o mongwe gape o re uja bot quotient wa fetša wa thunder and lightning power um ke rata go botša gore go na le tše ngwe tše di a diragala ka di-relationship tša rena tše e le gore di re tlišetša di-negative energies di re tlišetša sefifi so le yona enga yeuwe e tliša sefifi e bula mabati gore manaba a rena le bathakathi le di-entities di-negative spirits di tsene ka ra maphelo a rena tšona dintwa tšo tša go noga kore tša go se fele dikgakgano tšeoe di tliša di-negative energies so e ba away from le tše le gore di tla tliša di-negative energies because the more negative energy di tla ka ra bophelo ba gago ke the more mathata a lena a golang dintwa tšela di tlo gola tša ya godimo lapa le ka thubega go ka se be careful ene di-negative energy ge di tla a di affect relationship yela fela di affecta lo tša tshwana le ditšhelete tšhelete a e sa tla ka tshwanelo negative energy di tliša di-bad luck di tliša di-bad luck ene ke ntho le ya gore go le wena motho fela o kore o tlhapišiwa mmele wa gago o tlhapiša sona sefifi sela ka gore ge e le gore go na ntho e ile ya diragala kwa morago and then after yona a gona sefifi se le gore se tlhapišitšwe go ra re se sa le gona ke ka baka le o bonago e le gore le wena ga o kgone go tshwarela motho ke ga le kgone go move on ntho ya go tshwenya bošego ga o robala gabotse tlhapiša sefifi seoe ka gore whatever e tlisitše mo go wena e tlile le di-negative energies e tlile le sefifi o re go di tlhapiša le yena a tlhapiše sefifi sengwe ge e le gore le sa rata go phela gabotse ka mo lapeng and ge e le gore le rata go godiša lapa la lena ge e le gore le rata go ba successful ka rega lapa la lena lenyalo la lena le be successful goba relationship ya lena e be successful mo e le gore mafelo ebile lenyalo le kgona go ba gona

so ntho o swantse o e dire wena kore ke thate kore o seke wa rata motho mongwe o kudu go feta ka mokgwa wena o ke thatang ka gona ke thate kudu ke thate pele pele o ka tla wa fa batho ba bangwe lerato ge re le batho re na le problem ela gore ge re le ka rata relationship re rate batho ba bangwe kudu go feta rena ka mokgwa re ke thatang ka gona e ka no ba ebile e se relationship e no ba a friendship o kgwetše o rata mogwera kudu go feta wena ka mokgwa o ke thatang ka gona le ge mogwera ola a fela a o kotla a o dira dilo tše dimpe gore a go bontšha ka di-actions le ka dilo tše di tswang mo molomong wa gage gore yena ga a go rate ga a go tlhomphe o a go nyenya mara one kgwetše le gore ke ona o ntse o mošetše ka morago o ka re magnet nyana so o ka re o goga ka magnet mara wa mmona gore motho o botsebotse ga a nape a nrata mara o sa le busy o sa mošetše ka morago o sa mo dirile mogwera ga gago o sa mmotsa ditaba tša gago nna ga o nagane gore motho ka o ka la gore already kgona go bontšha ka di-action gore ena a ona mo a go beileng gona a o nagane gore motho a ka o dira nto empe mara ke ntho e ka the uja board card e reng question e ra gore o tlhokomele gore lebelela those small things dilo tše ntšo tše dinnyane ka ra di-relationship ka ra di-friendship jwalo le jwalo di lebelele dilo tšeo ke di-sign tše e le gore mangwele a ba go bontšha tsona gore ei e ba careful motho ga se motho e le gore wena o nagana gore o ka gona already wa bona gore o kgona o dira di-one two three goba o na le go bolela di-one two three ka wena goba mo go wena so go setse o bona e le gore o phela le motho mara o na le go dira lo tša mohuto moso ke ntšhela gore ke protecte e ba kgole le yena e ba le diphiri mo go yena tlogela go mmotsa di-plans tša gago tlogela go mmotsa ditaba tša gago ka gore go ntse o tswela pele o ntse o mmotsa and ebile a go bontšha gore ena a nape a go rata o ya ka mokgwa le wena mo rata ka gona ba go favor o ya ka mokgwa le wena mo favor ka gona go ra le ntempe a ka go dira yona o tlo kgwetsa wena o plana dilo tša gago malotse dilo ka moka tse o di planang o sa kgone go di tšweletša and-e sera se le kae se le gana mo gaufi le wena e ba careful okay ka buša gape ka ba le the queen of wands ka ba le the empress ka ba le the hanged man ka dikarata tše tše tharo tše um ke tlo go botsa gore jaanong ke nako e la gore o kgwetse a healing o fole mo moyeng o tlo fola mo moyeng jwang e ba le nako e la gore kore le ka no ba 15 minutes 30 minutes goba an hour o dutše o nnoši ka morumong ka montlong ka morumong o dutše o nnoši o leke kore o tswalle mahlo a gago and then o theeletše ka mokgwa e le gore o hema ka gona gore o theeletše um you know um inhalation di exhalation tša gago go o dira sowe o ntšha dilo ka moka tšele gore di ka mo ara dikgopolo tša gago gore o reliver stress o ntšha stress se e le gore se mo mmeleng gore se mo go wena sa go gatelela e, ntho e gatelela monagano wa gago go e na le mathata too much o phela naganne ka mathata a gago ga o sa kgona gore o kgone go nagana ka dilo tše dingwe tše le gore di tla o tlišetša katlego ga o sa kgona go plana ka tsela e le gore o tla kgona go ba successful ka ra bophelo because o tlo feletša e le motho le gore o phela ka go lla o phela ka o ke kwela bohloko and the more o dirang seo ke gona negative energy ela e tla ka maatla mo mmeleng wa gago and the more o dirang seo ke the more e le gore motho o nola a go dirang ntho ke e mpe goba batho ba le ba go dirang tse dimpe ba ba le maatla mo go wena ebile ba go nyatša le go feta and yona ntho ebile e tlo dira gore le batho ba e le gore ga ba amane felo le wena le bona ga ba kgone go go hlompha o no bona o kopana le motho mo pateng o sa mo tsebe ka taxi goba o sepela mo pateng mare motho la mohlomongwe kore a no go lebelela ka tselela go bontšha gore wa go nyenya wa go nyatša motho ona no go thula ka bomo ebile a se ka ba re sorry so ke ntho la go bontšha gore wena ka boso wena ga o ke tlhomphe ga o ke thate go na le ntho e nngwe ka boso wena e le gore ga e sepele gabotse batho ga ba sa go tlhompha ge ba go bona ye ke nako e la gore o kore o o tloše sefifi seo mo go wena batho ba swantse ba go tlhomphe batho ba swantse ba go rate whether motho wa mo tseba goba ga o mo tsebe mara ba swantse ba go tlhomphe e ba le seriti sa gago so go fetša o cleara um go ntšha dilo ka moka tše leng ka mo monaganong wa gago o sa nagana ka selo o ntse o concentratile mo um go hemeng ga gago breathing breath out jalo le jalo go dira so o kgona go connecta to your, your soul go dira so we le di-chakras tša mmele wa gago di a tlinega blockage e leng mo go tšona ya tloga di a bulega di ba balanced gomme ntho e le yago ke thata e thoma go ba gona di-creative ideas di thoma go tsoga jwale le jwalo o thoma o nagana ka dilo tše di-positive ga o sa lla wa llela lerato le la goba wa llela mothola bjaleng o nagana ka wena jwalo gore okay ke eng ntho e nka e dirang gore ke be successful ke eng ntho e nka e dirang gore mana ba ka a šala a swabile ba e le gore ba ba rata go mpona ke wetse fase ba bone ke tsoga ke kgone go itirela dilo tše dibotse o ka kgwetša le ka ra relationship wa kgwetša le gore wena motho le gore o complaina too much o lla too much o phela ke kwela bohloko then motho la o leng ka ra relationship le yena ke ona a tlo go nyatšang le go feta kore wena ka bose wena ka energy la gago e la e negative o dira gore motho la a go nyatše o dira gore motho la a se ka tlhola a sa go rata o dira gore motho la a sa tlhola a sa go nyaka so e ba le positive energy o dire the right thing positive energy e o tlišetša letago mo mmeleng wa gago e o dira gore o phadime e o dira gore o be le seriti e o dira gore o ratege motho ola o tlo go tlhompha motho ola o tlo go rata okay ke nako e la gore o no ba le nakonyana sometime o le tee And then go fetša o clear your mind o tloša di-stress tšo ka moka na tšona o connected to your soul o cleansa di-chakras tša go jwalo le jwalo and then ke nako ele e leng gore o tl- le wena ka boswena o tlo kgona go hwetša peace wa ba le peace ka ra bophelo ba gago batho ba le ba kgopitšeng ka mokana bona kwa morago ga o sa re go nagana ka bona wa hwetša o tlalatlala dipelo o kwata o lla go ba nagana kore ah, o tlo no kgwetša ebile o sena taba le ebile o no tshega o itee o re mare batho ba bangwe mare wa mare motho a ka dira nto e so mare wa no tshega wa fetela pele ebile ga ba sa boa ka mo monano wa gago gantšhi le gantši because wena jwale o thoma o nagana ka di-big things ka di-big achievement o naganela pele o naganela future ya gago ga o sa na taba le batho bale And then ge o ntše o dira yona o clear-a your thoughts o ntšha dikgopolo tše ka monaganong wa gago um ntho then o tlo thoma o kgona go kwa ge mangwele a gago a bolela le wena. Ba tla bolela le wena ka tsela ya intuition, o tlo kgona go theeletša intuition ya gago. Wa ba kwa ge ba bolela le wena, ge ba go guide-a, ge ba go fa mayele, jwalo le jwalo. and the creative ideas di tla ba gona and then ntho engwe ke tlo go botsang yone kore and ebile o ke khiphe busy ka go bereka ka mošomo o ke khiphe busy ka mošomo ka motho o mongwe a o kgopišitše o se ka kgotse le gore motho le a kgopišitše šulana o sepetse o tlo ba a boa thapama o ba bošego wena the whole day o tlhwa o ngenegile the whole day o tlhwa o lla the whole day o pala le ko o tsogampeteng

le fela ka onetša e walk one potša raga e re ke no sepelanyana ke ko jika kae kae ka maoto ke fetše ke boye ke yona an exercise ke yona meditation wa exercise wa le gore o tlišang o tliša healing ka raphelo ba gago go ye kwa go boa fela moya gago o gabotse o thabile tšela di dragetšeng ga di sego ka raphelo ba gago le motho ela ga a tlo boa a tlo kopana le wena a nagana gore ke sa le mo kry-a kwatile re sa e le rogana gape re sa e le olwa gape o no kgwetsa wena o thabile o se na le bothata so maker sure ya gore o kry healing dilo tšeo di go di kgopišitšeng ka moka e ka ba o ile wa kgopiša ke motho wa family um motho o mongwe mošomong wa gago goba mogwera goba moagišane jalo le jalo ke re ya healing o se ka kgwetša ka metlha motho o la le o kopane yena pateng o mmona wa kgwetša le gore pele thoma o tlala o swantse gore go mmona e no ba like motho e le gore o ka re ebile ga o mo tsebe ebile a seng kwane o kopana le yena ebile kore a seng kwane ba le any connection le yena kgotša healing healer pelo ya gago fodiša moya wa gago o tla bona o tlo phela gabotse le malwetši a ka se be gona stress se khosa malwetši stress se tlisa depression stress se dira gore mafelelong re thoma ba le dikgopolo tša ke polaya ene go ipolaya ke sebe motho wa ke polaya ga a kgone go ya leseding o ya lefifing o ya diheleng okay and then ke na le the dream card yona e re incubation ga o ntše after go seno clear your thoughts o balance chakras ka mokana ga tsona o ntše o tlo theeletša intuition ya gago ge mangwelo ya gago ba bolela le wena le ka tsona ditoro ba tla bolela le wena ditoro tša gago di tlo bulega wa kgotša e le ntho la gore um go lora o kgona go di gopola ga o sa di lebala. And then o tlo kgwetša guidance, o tlo kgwetša melaetša e mentši go tšwa mo ditšorong tša gago. And ebile dream card ye ga e nape e bolela ka ditšoro tše e le gore wena o di kgwetša go robetše fela e bolela gape le ka ditoro tša ge re le batho um re fela re dira ntho e ba e bitša gore ke day dreaming. O no hwetša o dutše fela o bereka goba o dutše fase o bala o dira'ng o dira'ng then mara o hwetša re re re dira'ng re a day dreamer re lora re dutše fase, re lora mosegare ga se re robale. Ke ditoro tše e le gore di tla through di thoughts di tla ka di ka di ka menagano ya gago ka mo monaganong wa gago. ke ditoro tše e le gore ka tšona o kgotše le gore um o phela o nagana ka success kore ka tšona o kgotše o visualise o picture o ke bona mohlomongwe o ena le ntlo e so le so o picture o bona o ena le koloi e so le so o picture o bona wena wa pere gabotse o tshwere beke ya gago goba laptop goba whatever o e tshwereng o sepela o ya mošomong wa gago o e le gore ke mošomo wa ditoro e le gore wena o rata go bona one day o ena le wona ke yona dreams day dreaming then dilo tše di tlo thoma go ba gona day dreaming ka mehla e tliša creativity this creative thoughts tše e le gore di nyaka gore re be successful mo e le gore o tlo kgwetsa o dutše o nagana gore um kore o tlele ke monagano wa gore e re ke dire business e itseng e re ke dire one two three e re ke studiše course e itseng ka yona ge ke e feditše ke tlo kgona go dira se le se le se le seke ke tlo kgona go bula business e solo so ka thuša batho so ka bereka so ka bereka so and then ka kgona go ba successful ke yona day dreaming ya ba ntho e la gore molaetša wa today o botsa gore whatever e leng ya o kwatiša kwa morago e ka ba relationship molekane wa gago e ka ba mogwera e ka ba a colleague e ka ba moagišane O se ke wa di tšewa di bja ka mo pelong. Ye ke nako ya gore you must let go. Lebala ka tše di diragetseng kwa morago. From today, thoma o nagana ka bokamoso. Phelela bokamoso. Planna for tomorrow. O tla bona dilo tša gago di tla sepela gabotse. The more o ntse o nagana ka dilo tšela tša morago, the more o nagana ka dilo tše ntša di kgopišitšeng, di kwisitseng bohloko, o nagana ka batho bale, ke gona o ntse kore o invita sefifi le go feta ka ra bophelo ba gago. Wena ga o nyake go movela pele. instead a re o nagane o planele for the future o gare o sa o sa le connected to dilo tšela tša morago then o ka se o kgone go hwetša pholo o ka se le hwetše healing ka ra bophelo ba gago ke a le leboga ke molaetšo ke bego ke le tshwaretše ona today ge e le gore o boledišana le lena ke a tshepa gore le tla hwetša something from ona a re moveng on re lebale ka dilo tša morago ge motho a kgopišitše ge le gore wa mo tshwarela mo tshwarele ka pelo le moya lebale ka dilo tšela o dirileng tšona gore segwera sa lena relationship ya lena e kgone go movela pele gore le wena le ge e se ka relationship yela fela ka dilo tše dingwe tša bophelo o kgone go gatela pele o seke wa inviter di-negative energy ka ra bophelo ba gago ke surrounde ka positive energy ke surrounde ka the light o tla bona o tlo imela mana ba gago le ge ba leka gore ba go foša ka meleko ba tlo palelwa because wena ka moare ga gago go tletše a light go tletše full of light so dragi wa ba palela ge ba foša ba go foša ka marumo marumo la boela morago diang a tlhaba bona dilo tsela ba bego ba uša di diragalela wena di diragalela bona ge e le gore ba ba nyaka go go stop-a success ya gago wena o palelwe ke go tšwela pele and then ba dira eng wena o kgona go kry-a success because wena o o phela o kore o phela o naganne positive things o ke surround-ile ka the light. Nampile ba makala le bona ba ipotšiša ba re kganthe motho kganthe o šomiša eng. Why ge re mo foša ka meleko e mesolso why dilo tšana di sa diragale? Ba ke potšiša. Ba le se ba ke potšiše. Ke homework ya bona. Ba tlo no dula mola ba ba busy ka go ke potšiša. Wena o gareng o gare o tšwela pele. Bona ba busy dilo tša bona di tšwele pele. Ba busy ba ke potšiša ka wena. Ke a le leboga le be le letšatši le le botse.